Bu we muňa meňzeş energi içgileri içen pylan tanyşyma pylan bolupdyr, bagry çüýräpdir diýen ýaly sözler köp eşitdik, dogry dälmi? Bu energi içgileriň arkasyndaky syr näme? Bize näli täsirleri bar? Bu energi içgilerini alkogol içgileri bilen garyp içýänlerem bar. Muny etmek diýilýän zat. Bu energiýa içgilerini hemmämiz bir saparam bolsa içendiris, şeýle dälmi? Bu içgiler esasanam sportsmenler, okuwçylar we ýigrimi bir, otuz bäş ýaş arasyndaky kişiler has köp içýärler. Içinde ýokary mukdarda kofein we şeker, B witamini, tuarin, guarana, ginseng, Ýuhinbing, inositol, glukoronoktol we karnitin bardyr. Bular näme? Wideonyň dowamynda gysgaça öwrenip geçeris. Bu içgiler bir müň dokuz ýüz kyrk dokuzynjy ýylda öndürilmäge başlady we bütin dünýäde bir müň dokuz ýüz segseninji ýyldan bäri ulanylyp gelinýär. Bu içgiler jemgyýet tarapyndan ynamly kabul edilse-de, FDA tarapyndan ynamly kabul edilmeýär. Bu içgileriň içinde kofein, Işdäni azaltýan, ýag iýijiligi artdyrýanlygy sebäpli termoženik aýratynlygy bar. FDA-a görä, gündelik kofein mukdary ýüz milligram höküminde kabul edilse-de, energiýa içgilerinde bu mukdar otuz sekiz, ýüz kyrk dört, milligrama barabardyr. Bu içgileriň içindäki kofein mukdary näçe köp artdyrylsa, şonça-da bu içgileri meşhur ýagdaýa ýetirýär. Kofein diýilýän zat bizi başda has energiýaly we has ünsli duýdurýan bolsa-da, dört-alty hepdelik ulanylyşdan soň üns merkezimizi peseldýär, öwrenmek ukybyny peseldýär, ukusyzlyk ýaly problemalara sebäp bolup bilýändir. Has köp, ýagny gereginden artyk kofein alnan ýagdaýynda bolsa kelle agyrysyna, gaharly bolmaga, ýüzümizde dörejek gyzaryklyk, we çalt-çaltdan kiçi meýdan etmäne gitmek, gürleýän mahalymyz sakawlyga çenli ertip bilýändir. Bu içgileriň içindäki guwarana we ginseng kofeiniň täsirini has hem artdyrýar. Meselem, guwaranaň bir gramy kyrk milligram kofeini öz içine alýar. Bir energiýa içgisiniň bedenimizdäki täsiri minimum bäş sagat dolup, başda bagyr bolmak bilen, Beýleki organlaryň ömrüni azaldyp bilýär. Bu içgileriň içindäki tuwarin, tebigy kislota. Bu bedenimizde kyrk, dört ýüz milligram arasynda bardyr. Ýöne içgilerde bolsa müň milligrama çenli bolup bilýär. Barlaglar tuwariniň dopamini artdyryp, lokomotory işjeňliginiň artdyrýandygyny görkezdi. Geliň indi bolsa bu we muňa meňzeş energiýa içgileriniň içinde has köp gabat gelýän maddalara has ýakyndan tanyş bolalyň. Guarana, bu madda ýokary derejede kofein, teobramin, teoflin we tannini öz içine alýar. Bu içgi içindäki kofeiniň artmagyna bolsa gizlenipjik gapdaldan kömek edýär. Ginseng panaks, ginsengiň kökünden öndürilýäni madda, ýüz ýyllardyr energiýany artdyrmak, ýatkeşligi ösdürmek we bedeniň strese garşy güýjüni artdyrmakda ulanylýar. Burun ganama, ýürek bulanma, garyn agyrysy ýaly ters täsirleri bardyr. Inositol glikoz metabolizmasynyň önümi höküminde ulanylsa-da, bedenimizde köp gabat gelýän däldir. Kofein alanymyzda bu maddanyň bedenimizdäki mukdaryny azaldar. Depressionda serotonin täsirini berýänligi sebäpli köp ýerde ulanylýandyr. Glukornolokton, bagyrda glikozyň metabolizma bolandan soň döreýän madda. Ýöne içgilerde bar bolan bu madda ynsan bedenindäkiä seredeňde mukdary köpdür. Energiýa içgileriniň kognitiw we psihmotor funksiýalaryna oňyn täsiri uzak wagtlap ünsi artdyryp, ýadawlygy azaltmakdaky täsiri, ulag sürýän mahalyň ünsüni artdyrýanlygy, Çydamlylygy artdyrýan aýratynlyklarynyň barlygy tarapdaky görüş bu içgileriň ulanylmagyna esasy sebäp bolýan zatlygyny orta goýdular. Energiýa içgileri bu täsirleri berýänligi sebäpli, içmegi öwrenilen derman ýaly dopamin, serotonin, noradrenalin we adrenalin ýaly gormonlary has köp bölüp çykarýar we uzak wagtlap, täsir edip bilýär. Bu içginiň içindäki litrozin ýaly maddalar has köp norotransmitter bölünip çykmagyna sebäp bolup, bedendäki norotransmitter madanyň basylmagyna we bedende negatiw bir deňligiň döremegine ýol açýar. Bu içgini içenimizden bäş-alty sagat soň döreýän ýadawlyk we ysmazlyk duýgusynyň döremegine sebäp bolýar. Energiýa içgileri suw içmegimizi azaltýanlygy sebäpli tüýkülik mäzemiziň işlemegini azaltýar. Bu sebäpden hem has az tüýkülik mäzi tüýkülik az öndürýänligi sebäpli dişlerimiziň düýplerinde zadynda-da, ýagny dişlerimizde-de çüýrükleriň döremegine has köp sebäp bolup bilýär. Energiýa içgisini Energiýa içgilerini alkogol bilen garyp içýänler. Gowumy ýagdaýyňyz? Janyňyz sagmy? Bular ýaly wakalarda epilepsiýa ýaly zatlary görmek mümkin. Energiýa içgilerini o görnüşde ulanmagyň täsirleri ukusyzlyga, ysmazlyga, ýürek urşuň üýtgemegine, ýokary gan basyşa, ýagny dawleniýä sebäp bolup bilýär. Köp içilen halatynda bolsa bagryň we böwrügiň çüýremegine, ömrüniň azalmagyna sebäp bolup bilýär. Bu iki maddany, ýagny alkogol bilen energiýa içgisini garyp içýän kişiler, munuň nälik bir zyýanly zatlygyny bilseňiz, içmersiňiz-dä, öwrenmek kyn gelýärmi, nämemi? Bilmedim-de. Energiýa içgisi, alkogolyň rahatlatýan täsiriniň tersine täsir berýänligi sebäpli, ikisi bile içilen wagty alkogol içýän kişi serhoş bolanlygyny bilmez we köp alkogol içer. Bu zäherlenmäge, huşuny gidirmäge, hatda infaga çenli eltip bilýändir. Netijede, marketlerde satylýan bu içgiler, häzirki zaman medeniýetiň parçasy bolan energiýa içgileri. O derejede ýüzüni sypar ýaly zat däldi. Göwreli zenanyň düwünçegindäki bäbegiň jansyz dogmagyna, epilepsiýa, däliremekden, uky bozulmagyna çenli eltip bilýän bu içgileriň ynsan bedenine berýän täsiri hakynda henizem doly öwrenilen däldir. We bu doly bilinmeýän, doly öwrenilmedik zat hiç hili gorkuzanokmaý bizi munuň bilinmeýänligi barada. Ýa-da hemme zadyň artygy artyk bolşy ýaly, şu zatlaryň hem artygy artyk. Ýagny günde birini içmek bolýar, oňa sözüm ýok. Ýöne öýde biri, iş ýerde biri, maşynda biri, her ýerde biri, biri, biri, oňa gideniňde ýene biri, oňa gideniňde ýene biri diýere söz tapamok, dogrymy aýdaýyn. Üns bereliň, hemme zadyň, ýaňky aýdyşym ýaly, gereginden artygy artyk bolýar. Bu sebäpden, näderejede içýänligimize üns bereliň we gereginden artyk içýän kişilere bolsa duýduryş bereliň. Men bu wideoda bular ýaly energiýa içgileri erbetlemek maksady bilen düşüremok, dogrymy aýdaýyn. Diňeje şular ýaly zady gereginden artyk içýän kişiler özlerine zeper berýänliklerini bilmeklerini isleýänligim üçin şu görnüşde wideony siz bilen paýlaşmak isledim. Ýaňky aýtşym ýaly, gereginden artyk içmäli. Men Aman Hümmi. Indiki wideomda görüşýänçäk hoş sag boluň.